Һәм, Алла сакласын, безгә мондый тәртипләр килә күрмәсен дибез. Ә кайберәүләр кулланып, менә сезнең исламыгыз шундый хәлгә китерә, ди. Ничек аңлатасыз? Менә безнең, сезнең соравыгызның икенче ягы бар иде. Менә бу ислам эчендә, менә безнең руханилар арасында да дифференциация бар. Караш төрлелеге. Һәм төрле дини агымнарга симпатия белдерү. Менә дөрес әйтәсез, шактый яшьләребез Согуд Гарәбстанында белем алды, кайберләре Төркиядә, Пакыстанда, хәтта башка илләрдә. Анда төрле карашлар өйрәтелә. Һәм алар күп вакытта менә безнең илебездәге ситуация белән туры килми. Бу объектив нигез бар. Чөнки Согуд Гарәбстанын алсаң, анда бит инде башка диннәр хәрәкәт итү тыелган. Чиркәү төзеп булмый анда. Ул чиркәү службасын нелегаль рәвештә йортта үткәрсәң, төрмәгә утырталар. Евангелие тыелган әдәбият. Евангелиене сакласаң, сине шулай төрмәгә утырталар. Шартлар башка. Без аны тәнкыйть итмибез, әмма Россия белән туры килми ул. Шуның өчен инде анда өйрәтелгән исламның аңлавы, Ул безнең белән бәрабәр түгел. Әмма ислам дөньясында бит инде башка безнең Россия шартларында охшаган илләр дә юк түгел. Менә мәсәлән Малайзияне алсаң, анда мөселманнар саны 60 чама процент булса, 40 процент мөселманнар түгел. Ул барыбер безгә ничектер охшаш. Һәм анда укыган егетләребез мәсәлән, алар бит инде башка фикерле. Менә мәсәлән, шуның өчен мин уйлыйм, алар уңышка да ирешәләр. Менә берсесе, сез беләсез, Линар Якупов, ул инде хәтта хөкүмәт әгъзасы булды, Ислам университетында укып, Малайзиядә. Икенчесе, Дамир Шаһавиев, ул Фәннәр академиябезнең шул Ислам бүлеге мөдире булып эшли хәзер. Димәк, алар востребованный, алар белән кирәк. Димәк, бигдәге хокукый режимны да аңлый. Исламны да аңлый, икътисадны да аңлый. Чөнки алар менә шундый илдә тәрбия алдылар. Россия шартларына якын ул. Анда менә бу мөселманнар, мөселманнан булмаганнар, мөнәсәбәт кору, исламны аңлау башка. Россиягә туры килә. Яки менә мәсәлән Төркияне алыйк. Төркиядә дә бит инде анда күпчелегендә әлбәттә мөселманнар булса да, Шул ук вакытта дөньяви кануният. Анда дәүләт барыбер исламны таныган хәлдә, дини факторны хөрмәт итә торган факт нигездә, әмма ул светский, ул инде лаик, шул дөньяви дәүләт булып санала. Ул да Россиягә якын. Менә шунда укыганнар биредә табалар үзләрен, уңышка ирешәләр. Ә менә Гарәбстанда укыганнары, кызганычка каршы, күп очракта проблема тудыралар. Ни өчен алай икән ул? Менә чөнки... Аларның дини белемнәре начар түгел. Шартлары башка, исламны аңлавы башка. Алар инде менә бу Россия шартларына туры килмәүдән генә мин аңлатам. Һәм минемчә, бу проблеманы хәл итеп була. Бу дәваланырлык, бу ниндидер инде кискен, хәл ителмәслек бер фаҗига түгел. Миңа калса, менә бу безнең өченче форумнар инде. Шуннан да файдалары, файдасы бар аларның. Безгә өйрәнергә кирәк отып алырга бик гади фикерне. Менә бар милләтсез дип әйтик инде, гомуми ислам дип әйтик инде, дә? Әмма ул, менә бу берадәрлек, бөтендөнья ислам өммәте, ул бит инде милләтсез түгел. Менә күрәсез бит, ул бит отрядлардан тора. Өммәтебездә гарәпләр бар, төрекләр бар, индонезиялеләр бар, пакстанлылар бар, иранлылар бар. Ни өчен татарга булмаска анда? Булыйк без бер отряд булып һәм үз милли нигезебездә, үз телебездә, үз исламны аңлавыбыз рецепт белән керик шунда бер элемент булып. Монда бит сүз тормый. Менә беркайчан да беркем дә күрсәткән юк. Менә мәсәлән татар булмадың исә, син мәсәлән ниндидер яхшырак мөселман булдың Ильбар. Юк бит. Син барыбер миллилекне югалтмыйсың. Син татарлыкны саттың икән, барыбер яки урыс буласың син, урыс теллегә әйләнсәң. Яки гарәп буласың, гарәп теленә күчсәң. Яки төрек буласың. Рус телле татар җанлы мөселманнар да бар. Ну алар барыбер бит инде факта, менә ничек кенә без әйтмик, әмма менә бу икейөзлелектән арынасы килә минем. Менә тел, ул менә милләтнең төп признагы ул. Ә сез үзегез ничек карыйсыз, безнең милләттәшләребез бар, христиан милләттәшләребез һәм атеист милләттәшләребез, бәлки яһүди дине тотучылар да бардыр. Ничек карыйсыз, алар кемнәр соң, алар моны ничек кабул итте, аларны кыерсытмыйлармы мөселман? Без аларны кыерсытмыйбыз, но минемчә монда да ниндидер бер икейөзлелекнең чалымы бар, гафу итегез, Римзил әфәнде. Чөнки менә бу татар халкы, ул инде ассоциацияләнә ислам белән. Берничек тә менә сез менә мәсәлән христиан татарлардан сорасагыз сез кемнәр дип, Алар бит без татар дип әйтергә ашыкмый. Алар керәшеннәр дип әйтә. Без бу халыкка бернинди катнашыбыз юк дип. Керәшен татарлар алар. Ну барыбер, мин әйтәм, аларның бит үз, безнең фикеребез алар турында бер нәрсә, әмма алар үз идентификация турында бит инде башкача фикерле. Ә менә караимнардан сорасаң, алар татарча аралаша, әмма алар яһүд динен тота. Шуның өчен инде менә идент. Кеше ничек үз турыда уйлый? Менә шуннан, минемчә, атларга кирәк. Без Апанай мәчете имам-хатибы, мөфтиятнең дин һәм мәгариф һәм фән бүлеге мөдире, Иман нәшрияты җитәкчесе Вәлиулла Якуп белән сөйләшәбез. Вәлиулла әфәнде, сез менә әле әйткән фикер турында әз генә бәхәсләшсәк буламы? Синдер татар кешесе дигән милли гимн булырлык җырны ның текстын Татарстанның халык шагыйре Гәрәй Рәхим, Григорий Родионов язган. Ул анда татарлык та, мөселманлыкка мөнәсәбәт тә бар. Башка кешеләрне дә беләм, керәшеннәрдән. Менә дигән шигурлар. Мин Иван Захарович Иванов турында фильм төшергән идем заманында. Журналист Саша Долгов бар. Ну, аларның чыгышлары буенча, алар башка дин гаиләсеннән, башка дин мөхитеннән чыккан. Инде нишләтәбез аларны ни нида татар инде бит итмә. Юк, сез мине аңламагыз. Мин бит сүзне башладым, менә милләткә керү төп признакы телле булу. Алар бит татар телен беләләр. Алар бит инде Телне белә, ләкин татарлар.
ди кайберләре дини дини яктан бик аны Дини яктан ул менә беләсезме бутамый ике нәрсәне. Менә мин әйтәм, менә мәсәлән безнең кайбер кардәшләребез, Татар халкы арасында кызганыч алар бар. Алар әйтәләр, татар те-, менә бит мәчетләрне бетерүчеләр бит инде беренче татарлар йөри. Кызганыч ки, менә бу Россия шәһәрләре чыксагыз, татар телен вәгазьдә бетерү кирәк дип тәләп итеп, өстәлгә сугып йөрүче татарлар бер җыелган. Керәшеннәр түгел әйе. Юк, татарлар.
Менә алар татар телен белмиләр. Һәм алар менә, мәсәлән, әйтәләр, Менә без татар телсез дә татар булып йөрик. Менә бу мөмкин түгел. Әгәр инде син татар телен белмисең икән, менә минем бик шигем зур, татар микән ул кеше? Әгәр инде ул татар булса, телне өйрәнү бик җиңел. Республика турында сөйләшик. Әйе, Чечен Республикасы тергезелде, сугышлардан Аллага шөкер чыгып киләләр. Узган җомгада Рамзан Кадыйров шәхсән оештырган Нашидлар, дини җырлар конкурсы НТВ телевидениесендә күрсәтелде һәм ул интернетта да бар. Аны безнең тамашачылар да күреп. Аны шундый итеп оештырганнар. Анда небоскреб, зур йортлар, утлар килеп чыга, бөтенләй башка ил кебек. Һәм анда Рамзан Кадыйров Мин Россиянең төп мөселманы дип ычкындырды. Аның андый ихтыяры да, бәлки, хакымы яки анда бардыр, ләкин бу эшләр, бу көндәшлек нәтиҗәсе микән? Мин, мәсәлән, Россиянең төп мөселманнарының башка кешеләрдер дип чамалыйм инде. Һәрхәлдә, Кавказдагыларның үзенеке буладыр. Идел-Уралда, Россиядә безнең лидерларыбыз, үзебезнең бар. Ничек, нишли соң менә безнең милләттәшләребез, мөселманнар, ничектер көндәш итеп яки көнләшеп карыйлар микән? Менә бу зур шоудан соң нинди дә булса тынычсызлык яки көндәшлек сизелдеме сезнең җәмәгать, мәхәлләдә? Юк, без андый нәрсәләргә сөенәбез генә. Чөнки ул бит инде үзенчә исламны пропагандалауга зур адым. Әмма менә бу сез әйткән нәрсәләрне дә анализларга кирәк. Чөнки бу бит инде үзенә күрә лидерлыкка кизәнү, дәгъва белдерү. Ә без бит инде, әлбәттә, менә минемчә, без милләт буларак, мөселманнар буларак, Менә мин әйтим инде, өммәт ул милләтсез була алмый. Ул барыбер милли отрядлардан тора. Шуның өчен инде үзебезне кая кертырга тиешбез? Чөнки менә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сәхих хәдисләрен карасак, анда бит инде садаканы кемнән башларга кушылган? Үзеңнән. Үзеңә башта кайгыртырга, гаиләңне, күршеләреңне, аннары инде башкаларны. Менә без татарлар. Безгә шәргый белем, менә татар имамнары биергә кирәк. Кемне кайгыртырга тиешбез без? Сомалинымы, яки афганларнымы? Без бит инде, әгәр инде татар милләттән, татар халкын да имам итеп куелган безгә, табигый, үз халкынны кайгыртырга кирәк беренче. Шул хәдискә бинаән, шуңа таянып. Үзеңнән башларга кирәк. Шуның өчен инде менә бу Чечняның шундый ачыктан-ачык эшчәнлек алып баруы да, ул бит гыйбрәт безнең өчен. Менә шулай булырга кирәк. Оялырга кирәк түгел, үзеңне уйларга кирәк беренче нәүбәттә. Менә бу татар халкын мәчетләргә җыю булсынмы, татар культурасын күтәрү булсынмы, республикасының, республикабызның абруен бөтендөнья күләмендә күтәрү булсынмы? Без эшләмәсәк, моны кем эшләсен? Шулай булгач, Рамзан Кадыйров Төньяк Кавказдагы мөселманнарның лидеры дип әйтергә буладыр инде, үзе Димешк мөфти улы булгач, Заманында, ләкин бөтен Россия күләмендә Идел-Урал, Себер ягына килгәндә, күрәсең, монда һәркемнең үз төбәге яки үз даирәсе бардыр, мөгаен. Ә шулай да, менә безнең өчен нинди абруйлар, нинди авторитетлар, нинди зур шәхесләр бар? Менә без, мөселманнар, Идел-Уралдагы мөселманнар, һаман да кемгә күз терәп торабыз? Без беләбез бит инде, Төньяк Кавказ имамнарына яки президентларына түгел, Кемнәргә таянабыз? Бездә бердәнбер лидер булырга тиешме? Берничә булырга тиешме? Менә шундый пигамбәр түгел, ә шәхесләр. Минемчә, формаль карарга кирәк түгел. Менә безнең халкыбыз өчен, республикабыз өчен нәрсә файдалырак, шуңа тотынырга кирәк. Менә үз мәнфәгатебезне онытмаска кирәк. Иң беренче, минемчә, шул. Беләсезме, Татарстаныбыз бар. Аны сакларга, үстерергә, куәтләндерергә кирәк. Бу безнең бөтенебезнең бурычы. Татар халкы бар. Шуның өчен инде халык арасында әзме-күпме лидерлар бар. Аларның инде тәэсир көчләре хасил булды, тупланды. Алар бит инде гомер буе эшләгәннәр бар. Шуларны да истә тотып, менә бу бердәм мәнфәгатькә кушарга кирәк. Әмма шул ук вакытта онытмаска кирәк. Менә безнең бар Татарстан Республикасы. Минемчә, ул инде Казан шәһәрендә эзлекле бер варис булып тора. Безнең бар булган Идел Кама Болгарстан дәүләте булган, Алтын Урда дәүләте булган, Казан ханлыгы булган. Аннары инде шул автономия, Татарстан автономияле республикасы булган. Хәзер Татарстан җөмһүрияте хасил булган. Менә бу эзлеклелек бар бит инде тарихта. Биредә Һәм дәүләти, һәм рухи, һәм дини, мәдәни үзәк булган, мәркәз булган. Һәм ул бөтен халкыбызга, ничек әйтим инде, үзенең менә шундый бәрәкәтле тәэсирен таратып торган, җәлеп иткән үзенә. Шуның өчен инде, минемчә, бик сәер булыр иде Казаннан тыш урыннарда ниндидер авторитетны эзләү, абруйны эзләү. Минемчә, менә үзебездә булган, Лидерларны үстерергә кирәк, аларны танытырга кирәк һәм алар тирәсендә тупланырга кирәк. Сарытау мөфтие мөкатдәс хәзрәт Бибарсов кайбер сәбәпләр аркасында Болгарга бармыйк дигән мөрәҗәгатьләр дә белән дә чыкты. Дашир Намдаков сыны буенча бәхәсләр бик кызу барды, хәлбуки бу изге ният белән башланган эшләрдер инде. Менә безгә нәрсә комачаулар берләшергә, берләшеп булыр микән менә шундый субъектив яки аерым вакыйгаларның сәбәбе аркасында Болгар тирәсендә, әле урында Болгарырга барасы бар әле анда, менә Җитди сәбәпләр бармы аерымланырга Татарстан белән Идель-Уралдагы, Россия төбәкләрендәге мөселманнарның каршылыгы өчен?
Безгә бөтен тырышлыкны куярга кирәк бердәмлекне саклауга. Менә бу инде, ничек әйтим инде, үзенә күрә бер куыклар булыр ул, әмма ул куаклар безгә комачау итмәскә тиеш. Менә Кызганыч ситуация, бу скульптура белән дә хасил булган. Әмма аңардан бит инде барыбер бер лаеклы чыгу юлын табарга кирәк безгә. Болгарны сез кабул итәсезме Мәккәдәге Хәрам мәчете белән? Болгарда дөньяви зона. Яки анда кешеләр, башка дин кешеләре яшәгән башка рестораннар булган һәм тарихи һәм дини комплексның икесенең дә бер төбәктә булуы мөмкинме? Бу урынсыз чагыштыру. Аның бит инде без әйтмибез ул ниндидер бөтен дөнья күләмендә изгелек урыны дип. Менә ул бит изге дигән сүзнең этажлары бар дип әйтик. Менә мәсәлән, Мәккә-Мәдинә ул бөтен дөнья мөселманнары өчен изге урын. Әмма һәр һәр мөселман халкының үз изге урыннары бар. Менә мәсәлән, Босниядә хәзер Сребреница. Ул алар өчен изге бит инде. Анда бит инде алар ел саен киләләр, шулай бит инде. Һәм авыл башнякларга бит инде әйтеп булмый, нәрсәгә монда ел саен йөрисез, бу дөрес түгел, дини яктан бу, өйдә утырып та дога кылсагыз да бик мәкбүл дип. Сәер ул январьга, шулай бит инде. Менә полякларда бар инде үзләренең концлагерьлары, мәсәлән, Освенцим. Аларның өчен инде ул менә, ничек әйтим инде, бәгырьләренә үткән бер нәрсә. Безнең дә Болгарыбыз бит инде ул туздырылган. Анда бит инде ничә гасыр кеше дә яшәмәгән. Ул менә шундый урын безнең өчен. Кызганыч һәм кыйммәтле урын. Шуның өчен без анда бит гыйбрәтләнергә барабыз. Анда сөенергә генә түгел. Менә мәсәлән, нинди Дәүләтебез булган, вәйлән булган инде, хәрәбә генә калган. Шулай түгелме соң инде? Менә Һәм аны тергезү бара. Тергезү бара.
Шуның өчен инде анда менә ничектер формаль генә карамаска кирәк. Һәм анда бит йөзләгән ел дәвамында революция кадәр чиркәүләр булган, монастырь булган анда. Менә бөтен бу хәзерге мавзолейлар дип әйтик инде, палаталар, аларның өстләрендә бит тәре торган. Ә безнең халык туктаганмы соң анда йөргән? Йөргәннәр бит. Тәредән дә куркмаганнар. йөргәннәр, гыйбрәтләнгәннәр, ниндидер үзенә рухи ныклык алганнар. Чөнки ул бит революция кадәр дә шул чиркәүнең астында менә бу гарәп телендә язылган аятьләр куелган кабер ташлары уелып күренеп тора иде бит. Безнең бабаларыбыз барыбер җиргән. Анда бит бөтен статистика бар, революция кадәр меңләгән кеше зиярат иткән ул болгарны. Шуның өчен инде минемчә, менә мин барыбер хаҗ түгел.
Ул ниндидер скульптура булсынмы, юкмы, ул безгә берни комачу итмәячәк. Анда Болгарда һәм минемчә, менә мин бу кардәшләрне чакырыр идем ниндидер менә акыллы булуга, зихенне эшләтергә. Чөнки хәзерге вакытта да Болгар шәһәрендә, менә бу элеккеге Спас бит инде ул фактта, урыс шәһәре ул. Анда нинди генә скульптура юк. Анда совет стильдәге скульптуралар да күп хәзер тора. Нәрсә генә юк бит инде анда. Болгарга барганда да хәтта менә олень мысын инде, ат кебек бит инде скульптуралар. Һәр район үзәгендә тора әле Ленин һәйкәлләре. Менә Казан шәһәрендә без Болгар җәдид дибез. Яңа Болгар бит инде безнең өчен ул, да? Болгар җәдид дигән атамасы да бар. Ну, монда да бит инде менә Бауманга чыксаң, су анасы скульптурасы тора. Тоже ведьма бит инде, русча әйткәндә. Камал театрының каршына өстәгән Шүрәле, ул чорт бит инде, демон. Менә шундый, шуның өчен Камал театрына йөрмикме? Менә ул бит инде менә Мөкаддәс абый шулай нагнетать итә инде ул, менә шул скульптура өчен Болгара бармыйбыз дип. Ну алайса Камал театрына ни өчен киләсең ул? Анда бит әнә Шүрәле скульптурасы тора. Менә шундый менә нелепоська, ниндидер менә абсурдка җиткермәскә кирәк. Ничек кенә ул булынмасын, без инде тырышлык куярга тиешбез. Ул акыллы рәвештә, менә бу мөселман зонасы да тыш куелса да тыш булырга тиеш, мәчеттән күренмәскә тиеш. Куелмаса бик яхшы. Ә менә куелса да, без ничек йөрдек, шулай йөрячәкбез.
Коръәндә дә, хәдисләрдә дә бар бугай инде. Тупыкларга табынмагыз, табынмагызка, хәтта каберлекләргә табынмаска, бернәрсәгә дә табынмаска, Алланы гына яратырга. Димәк, Болгарга килүнең нияте дә, ул хаҗга барган, Мәккәгә барган бер кәеф түгел, тарихны хөрмәт итү, искә алу, өлкән буыннарны, дәүләтләрне, дәүләтне искә алу дигән сүз. Шуңа күрә җын тыныч күңел белән Барырга була, ләкин бутарга ярамый инде бу эшләр. Табынмаска ярамый, менә бакчага да табынмаска кирәк. Скульптурага да табынмаска кирәк. Хәтта изге өлкән абруйларның да каберлекләренә дә намаз укыйлар. Менә долларда да бит инде ниндидер рәсемнәр бар. Безнең рубльләрдә дә ниндидер тәреләр бар. Ул тәнкыйть итүчеләр бит ул куе йөрәк янында саклыйлар ул долларларны. Шуның өчен инде менә минемчә иң мөхиме, Ният керсез булырга тиеш. Мәгәр Аллаһы Тәгаләгә генә гыйбадәт кылырга кирәк. Болгарга барганда да табынырга түгел, Аллаһ Тәгаләне берләргә, Аллаһ Тәгаләне барларга гына барабыз. Шул гамь.
Шулай итеп, хәзерге дини терелеш вакытында күпмилләтле төбәктә, Күпмилләтле шәһәрләрдә, мөселманнарның арасында, милләттәшләр арасында төрле төркемнәр булган вакытта, димәк, сабыррак хәрәкәт иткәндә һәм үзенең иманыңны иң башта үз балаларыңа, туганнарыңа керткәндә, дининең тыныч кына, бердәм генә терелүенә ышанасызмы? Бу инде соңгы сорау. Әлбәттә, менә минем иманым камил, менә татар халкы бөтен дөнья күләмендә бер үрнәк булырдай халык ул. Чөнки менә безнең менталитет шундый. Без күпне күргән, безнең зур тәҗрибәбез бар, компромисс табу ягыннан. Без нинди генә золым күрмәгәнбез. Менә тарихны укып карасаң, гыйбрәтләнерлек әйберләребез нихәтле. Ә шуңа карамастан, нинди генә ачы язмыш булмасын, Безнең халкыбыз иманын саклаган. Менә форсат чыгу белән дә, сез күрәсезме, менә Октябрь революциясе, Февраль революциясе, Октябрь революциясе булганнан соң да, анда бит ниндидер азатлык булды, империя белән караганда. Бермә-бер мәчетләр саны үсте, бермә-бер мәдрәсәләр сыйфаты үзгәрде. Менә хәзер дә перестройка форсатын ачты безгә. Ничек мәчетләребез гөмбә кебек үсә? Нинди иманга тартылыш, сагыну бар халкыбызда? Бу бит инде күрсәтә, менә безнең халкыбызда уникаль бер тәҗрибә бар. Ничек асыл ислам динен менә шундый Европа шартларында, башка халыклар белән бергәлектә тота белү. Һәм бу мисал, минемчә, халкыбыз эчендә генә йомылып калмас. Ул менә бөтен дөнья өчен якты мисал һәм киләчәккә үзенә күрә бер рецепт булачак. Бу безнең беренче әңгәмәбез. Вәлиулла Якупка бик зур рәхмәт бу әңгәмәдә катнашкан өчен. Әлбәттә, Зилант ТВ каналында тагы да кискенрәк, бәхәслерәк әңгәмәләр дә булыр, бәлки бергәләп тә дәвам итәрбез. Ә киләчәктә без шушы ук формадагы әңгәмәләрне дәүләт, фән, мәдәният эшлеклеләре, милиция, прокуратура, мәхкәмә дә эшләүчеләр һәм шул ук хокук яклан саклана торган утыра торган урыннарда утыручыларны да катнаштырып, дөреслек турында әңгәмәләр алып барырбыз.